Ah, wakazoziva sei wakazvarwa uri hiv positive zvakafamba sei nyatsotitsanangurira nhoroondo yako ah, ndinonzi tanyaradzwa vinu ndakazvarwa 1997 ah, ndakakura ndichirwara zvekuti ndaimboita maon and off zviri zvinhu zvaindinetsa kuti inini sendiri kungorwara ndiri ndega mumhuri vamwe vangu vadiki wandiri vakasimba then ndaingopiwa mapiritsi but ndaisaziva kuti mapiritsi andiri kunwa ndeechii Then gogo vobva vazonditi hande for an hiv test ndobva ndaienda because ndova ndandiri kugara navo uh, ndaenda for hiv test ndobva ndaonekwa ndiri hiv positive baba vangu vakazofa muna 2008 vafa muna 2008 vakafa burikidza nekurwara zvakare uh, zvakava zvinhu zvinondiremera panguva yachona iyoyo kuti ndigamuchire kuti ndiri hiv positive kuburikidza nemakore andandiri nekuti ndiri ndega zvakare mumhuri ari hiv positive and ah, zvakazolida kuti ndichiregedza kunwa mishonga yangu zvakanaka ah, zvekuti ndakatombofunga kuti sei ndiri kurarama panyika ndiri kurarama panyika handichisina chikonzero chorarama panyika but ndakazongowanawo mumwe wangu andaka referwa kwandiri paoren park polyclinic uh, ari hiv positive then obva andiudza kuti kunzi ari hiv positive uh, doesn't mean it is the end of world hazviwe ndoguma kweupenyu uh, you can proceed with your life and achieve your goals zvakaita se zvakanaka uh, by that time ndopa ndikabva ndatanga kufeel all love kuti i have someone who loves me and who support me and anondi understand my situation because uh, she, she, she is in the same situation nani ndaifesa stigma ah, mumhuri mm. ndichipiwa plate yangu ndega kuti iwo dyira plate yako wega magumbeze ndichipiwa ega zvekuti ndakatombopiwa asmall room na namake nesister ne yangu vakanditi gara of which gogo zvaa izvinhu zvinovarwadza kuti ndiri kupiwa room uh, yangu ndega kuti ndiite zvinhu zvangu ndega because i was living with h i v uh, then vakazotaurwa navo neve nevamwe sister yako uyu mwana wamai vako anga akupa room yako eh, mwana wamai vangu mm, hanzi chii hanzi tiri kukupira ichi hanzi uri hiv positive you can spread the virus uh, through kutaura nesu and kudaro zvikava zvinhu zvinondiremera zvekuti ndakatomboshungurudzika ndinyasoona kuti panapa handina rudo rwandikuita se handikupiwa then macounselors epaclinic ndopakazoenda unoita se kunotaura navo vabereki vangu nasista vangu ivavo ndipo vakatanga kunzwisisa maissues of hiv as for now ndava kugara zvakanaka ndiri kugara nagogo uh, and i accepted my status zvekuti izvezvi ndakuno mushonga yako zvakanaka stigma yawataura wataura stigma yekumba chete kuchikoro zvanga zvakamira sei orit kuchikoro ndanga ndine mafriends angu uh, zvekuti before vasati vaziva ndo zvandiri mm. taitamba zvakanaka but uh, when i tested hiv positive Uh, my mother vanga vakaenda pachikoro vanoudza my teacher kuti ndirurama ndiri hiv positive mm -hmm. zvokuti teacher disclose my status kune the whole class zvokuti i was starting facing stigma zvakare ndakutanga kupuwa kupuwa same my same my desk ndiri ndega zvokuti zvakava zvinhu zvinoshungurudza but uh, there's a social work after zvakare wekwarempaka akataura neticha yaye Ah, akabva anzwisisa zvakanaka zvekuti ndakabva inge ndakubatwa zvakanaka mhm. pachikoro ko ticha vanga vachiudzirei the whole class vanga vanzi vataure chii chakanyitika ipapo ah, ipapo ndairwara zvekuti ndaimboita maon and off eh. so she was trying to say kuti ah, uitanyaradzwa is hiv positive anomborwara anogona kuspreada the hiv virus through kumborwara kwanoita se kwanoita so vaiona kunge vada kuisa vana paall the safe sides of which vachikanganisa inini ndoda kunzwa kuti pakunwa mapiritsi kwauri kuita ikokuko uh, uchisangana nevamwe zviri easy here like now tiri kuona tiri pano pamagames um, unokwanisa kungotora mapiritsi ako uchinwa wakasununguka pane vamwe yes ndinokwanisa kunwa mishonga yangu zvekuti ndofamba nawo mapiritsi angu zvekuti izvezvizvi even my girlfriend shes hiv negative but ndakamuudza mahiv status vekuti akazvikamuchira uh, akazogamuchira zvokuti anotonyasondida zvekuti zvimwe nguva anotombondimainda kuti can you take your medication mm -hmm. uh, girlfriend yako ane makore mangani ane 18 years ane 18 years um, ndoda kuti unyatsoti kutitsanangurira ipapo kuti pawakamuudza iwewo kuti iwe uri musikana wangu iye ari negative iwe uri, uri positive zvakanyatsofamba sei and iye kuti azoti ndinozvigamuchira nokuti inyaya yekuti kazhinji tinogara tichitaura pano papositive talk and vazhinji vano taura kuti havazonyatsogona ah, kusununguka once aziva kuti mumwe wake ari positive allright uh, ah, takambotanga iri ma tingoita mafrank discussions on issues of hiv uh, tiri two then ndobva ndazomutande for hiv testing uh, of which ine ndaiziva zvangu hiv status yangu ndobva ati lets go ndobva ndaenda naye for hiv testing ndichitange ndisiri kuziva pane mire mm. then ndobva ndatesta navanhu vanenge andiri hiv positive yebva vanenge ari hiv negative ndobva waita sei ndobva ndanyepedzera kuchema then eh, ndopandaka ndapuwa matishu nemacounselors ndobva ndapukuta misodzimusikanzwa handiti
no ndapukuta misodzi then obva vataura nayo yaitobuda misodzi e yakatobuda and na ndakatoenda ndakazvigadzirira kuti ibude misodzi ah, ndobva vataura naye kuti no kunzi munhu ari chaipositive avenderese ndoguma kuopenyu mm. vamubvunza kuti iwo uchiri kumuda iwati achaita sei ochamude because of uh, hiv status yake ndobva ndati abva ati iye no chi ndichiri kuita sei ndichiri kumuda but i just know i just need to know kuti chi eh, the way forward yekuti ndikanda kuzomubetserawo nekumuhelpawo mm. on the issues of adherent ndikaita sei vataura naye then munhu anga ari easy zvake kunzwisisa on the issues of hiv mhm. so saka iye zvino relationship yenyu yakamira sei muri kutotaura zvekuti ticharoorana tichaita sei ya tikutotaura zvekuti ticharoorana zvekuti pasvika mari dzikangobatana hatototora mwana waaridzi ah, ah, ah, rini une 19 ka iwewe handani 30 30 nombochata
okay tanyaradzwa ndoda kuti iwewe kuti taurire kune vamwe vechidiki takanyanya kutarisana nenyaya yekuti kurarama nehiv wataura nyaya yekuti sometimes stigma inombouya muclass mm. pai zvinombouya but iwe wataura wegawo zvakare kuti being hiv positive is not the end of the world mm. ungada kuudza vamwe vana vechidiki kuti or kunzi uri hiv positive does not mean at the end of world and uh, it's not a death sentence you can proceed with your life zvakadai se zvakanaka through accepting your status Kuaccepta status yako ndo the main issue yekuti ukwanise kuzorarama positive life through taking the arvs because uh, without arvs hapana upenyu so nyaso adya well to their medication those who are hiv positive is good mm -hmm. and to those who are hiv negative just uh, abstain from sex and uh, use condoms kana zvichinge zvakukurirai mm -hmm. well that's a powerful message uh, from tanyaradzwa really talking about uh, the a

Malcolm Majongwe, uh, Michael Gotora, and uh, Lizabel Danda. Uh, these uh, uh, young boys and girls are actually representing Victoria High School from Masvingo, Kwadzana 2 here in Harare, as well as uh, Glenview 2. What Urim class mean? wonzwa kuti mumwe mukomana kana kuti musikana unogara padesk naye ari hiv positive ungazvitora sei according to me ndomupoma points anopa comfortability mm -hmm. kuti afile okay paanenge ari all the time asafile humiliation mm -hmm.
why uri kuti unomupa zvese izvozvo zvauda kumupa that support because zvokwasawo kuyo kwandiri ndotoro as zviri kwandiri kuti tomboti ndini ndine chirwere chacho kuti zvine mm. zvakamira sei mm-hmm. iwo kuchikoro kwamuri iko glen beauty une vaunoziva here vekuti ungati pano pachikoro ah, nhingi tiri kutoziva kuti ari kutaura kuti ini ndakazvarwa ndiri hiv positive ndiri kunwa mapiritsi eh, muchitotambawo navo zvakanaka pachikoro nangu hapana wandoziva asi but kuti munhu haataure kuti chi ari positive achiudza vanhu munhu anokipa secret yake hmm, why achikipa secret because akazoudza vanhu hmm, gosip haitani kusara chikoro chese hmm. saka chikazosara chikoro chese ka kuti vanhu azozvitambiro kunzi vanhu vese vakuziva kuti ari positive hazvingoitwo so sei zvisingaiti kana uchinzwa musoro handi tinomboudza vanhu kuti ndiri kunzwa musoro sei zvisingaiti papa hiv apa sei muri kuti hazviiti anenge akuzofirawo comfortable anenge akusafira comfortable pane vamwe muri kudzidziswa here kuti hiv inobatwa sei inozadzwa sei sekutaura kwauri kuita kuchikoro ikoko ha kuchikoro hakudzidziswe zvo zvinotonzonzwa kuprivilet
but muri kuziva here kuti kune vana vanozvarwa vari, vari hiv positive pamunenge muchidzidziswa kuchikoro vanombotaura here izvozvo maticha kuti kune vamwe vana vanobva pamuri imomo muclass vamwe vari kutoziva kuti vari hiv positive but vakazvarwa nacho yeah, yeah, they are there, but, mm. but uh, they're not taught we're not, we're not taught um, kutozvitawo sei mm. but they are there mm -hmm. but hadzoti vanozvi vanozvi acceptawo sei but they are there mm -hmm. they are there nyaya yestigma uh, within the school setting kana wakaitarisa ungati inofanirwa kugadziriswa sei honestly handizoti tingavaita sei vanhu vacho but i think vese tinongofanira kungonzi we are all the same despite the fact yekuti mumwe ane the virus or haana mm -hmm. but hatingazoti how do you how, how do they how do you mix and mingle with the rest mm. because mm. usually iwo vega mm. some of them vanozvi vanozvi isolate saka tizozoti tozowadzosa sei kuti vazouya because vanenge vachifila inferior kuti vanacho chii chirwere chacho mm -hmm. saka we don't know kuti tozosangana how do you mix now mm-hmm. vanhu mm -hmm. vacho iye zvino muno muzimbabwe nepasi rese takutaura zvekuti ending aids kutaridza kuti aids yakupera but muchiri kundiudza kuti vanhu pane vamwe vachiri, vachiri, vachiri kusema vachiri kutya ungati pane dzidziso dzakakwana here nenyaya yehiv pane ah. veipa pazera rechidiki pamazera enyaya pazera redu handifu hakuna hatingati dzidzo rakakwana kana kuti rakawanda hmm. in terms yekuti chirwere chacho chiri sei ah, its very zvishoma hmm. saka ndoda kuti zvigadziriswe sei in i would think kuti

Ah, Michael, ndoda kuuya kwauri iwewe. Iwewo waita musikana, musikana wako ungaende here e, naye kunotestwa matestwa iwe wonzi uri negative musikana wako ari positive zvii zvaunoona zvichiitika parelationship iyoyo ndaenda naye kunotestwa ndinokwanisa kuzvitambira nokuti ndo zvinenge zviripo andingazokwanisi kumusema nokuti ndiye wanenge ndakaita se wane ndakada inchoice yangu mm -hmm. nokuti takada kutarisa ka kune vamwe vanokwanisa kurarama vari two mumwe ari negative mumwe ari positive mhm. musikana mm -hmm. ari pamatreatments ake mhm. unokwanisa mm -hmm. kungozvitora unofanira kuzvitora kuti dai nanga ndirini ndawanikwa ndiinacho mm -hmm. iye asina mm -hmm. aizozvigamuchira sei takatarisa pavana vechidiki nyaya yekuti uh, hiv ungada kuti munge muchitarisa sei sei mozvidzivirira sei sevana vechidiki mm, isu sana echidiki ka tingakwanise kuzvidzivirira kuti ngatisaende pabonde nguva yedu isati yakwana nokuti munhu wauri kuenda naye pabonde auzive kuti akamira sei mm -hmm kuti ari kurarama ane chirwere chehiv here kana kuti ahasi mhm.
ndobva ndauya kwauri ah, lizabel tichipedzisa ah, segment yedu eh, nyaya yekuti vana mashamwari enyu kana iwe wacho chaiwo unogona kunge uri kurarama nehiv eh, muchikoro ndiri kuda kuti unge uchi muupenyu hwako pachikoro zvese nekurarama kwako unge uchitaura nevamwe vana vechidiki muno muzimbabwe ah, kuti munobatana sei kuti titi kana tichiti we want to end aids semaadolescence role yamungaplaya ipapo ndeipi ini zvandokwanisa kutaura pamusoro pehiv ndezvekuti kana uine umwe waunozivawo ane hiv usamubate seasiri munhu nekuti hiv hazvire kuti haachararame ende asisiri munhu atori nemagoals anenge achitozokwanisa kuita kutodarika iwe wacho uri negative saka tingori vanhu vamwe chete saka zvatongofanira kuita ngatingobatanei seone family and eh, toitawo zvinhu zvekuti tisakwanise kuti hiv yacho iyoyo ispreading ingogara yakadaro zvinokwanisa kutapa those are powerful words hanzi sevana vechidiki moona kuti mangobatanawo nevamwe eh, tisawanikwe tiri isu tinenge takuzoti takuspreader hiv weare talking about ending aids by 2030

vakutoita maadherence problems at the end of the day and then zvotova affecta as well physically and also through their health things to do with relationships as well kuti ni ndawana mukomana and then this guy i am obliged then to tell him kuti kwanzi ndine hiv how do i then warn my by, by my partner kuti nini ndine hiv even hedu kana tisiri kuita zvinhu zvinokwanisa kumukonzeresa kuti aite ave nehiv but when i faint maybe taenda for uh, lunch date i faint and then pamwe ndachekwa nebanga or something happens in town and then medics vouya he should be able to tell them kuti the first condition that she has is hiv before they, en, uh, they then treat me for something else mm. and zvinorerutsawo basa remamedics zvinovarerutsirawo in terms of also attending to the, to the young person saka maissues iwayo also the fact yokuti kana ndamutaurira right fine

or kungotya kuti orit fine ini ndandagara ndine maintentions ekuti pamwe ndicharoorana nemusikana uyu kana kuti nemukomana uyu then ndomuroora ndine hiv how do i handle that kind of person mm -hmm. mm. so nyaya ye ndoda kudzokera kune ye maparents pavanotadza kuudza vana mm -hmm. iwewo as, as, as mwana mudiki uchitaura nevamwe vechidiki mm -hmm. vana vari kuprefera kuti vange vachiudzwa here kuti youare hiv positive or zvinomboita maparents zvekuti they find it difficult and theyare trying to protect mwana vongomuti inwa mapiritsi usingazive vari kuda kuti vabereki vataure navo handiti to build a, a relationship where they are able to approach vabereki vavo vovaudza kuti mai ndarwadziwa nepakati mamwe voti ah because une hiv um Mudumbu marwadza umu handisi kunyatsoziva kuti wadyei handiti kunyange wadya chikafu chine mafuta akawanda haufani kudya izvozvo handika tinongozviita even kana mwana ane asma kuti ndichipfeka juzi mapfekera maudziro amuri kumudzwa kuti chipfeka juzi kwatonhora the same way okay yande ndichida kuti nditi nditaurirwe is the young person anenge achitaura izvozvo also kuti ndimuudze mutiudze kuti kwanzi ndine hiv its i think i believe zvine mastage handiti semaudziro amunomuita kuti ngaasatamba nevakomana baby at eight pamwe munenge muchimurestricta kuti asatamba nevakomana the way that you don't want them to have marelationships is the same way that ya vanoudzwawo as well on the issue yehiv e, eh, kune mabhuku anenge akanyorwa handiti you are scared kuti utaure nemwana wako deliberate leave just living book iroro rine age appropriate information kana mumba ramunoziva kuti okay fine rine macatun ari kutaura nezvehiv proper information mongomusiyira kana kuti ashanda ah, kumwanangu ndakuigira bhuku iri rinonga rine information pamwe muchazvidzidza kuchikoro tora uverenge paari kutora achiverenga izvozvo achinzwisisawo nayewo anenge achitonzwisisawo pache zvake nebehavior yake inotongochinjawo in, in that situation also matv programs i think kana music yatinoteerera that as well i think if parents would sit with down with us and encourage um, maprograms ma, ma, ma atinoonawo ane zvekuita nehiv ane zvinodzidzisa nezvehiv that way neniwo ndinonzwisisawo because generation yedu iyi yati kurei um, vari kukura ava mostly vari kudzidza from izvozvo media tv zviri kutaurwa muma magazines zviri kutaurwa munewspaper vanongosumudzawo vachiverengawo saka isusu as parents tikaita nature our children tichiita direct them kuti aiwa zvamunoona ndezvizvizvi e, zvinhu zviri kukudzidzisai mune zvakadai ndofunga zvingatibatsirawo how can we address the issue of stigma mm-hmm. particularly when youare looking at adolescence in the school setting uh, sport setting like uh, uh, this place them needing to be taking tablets you alluded to that but how best can we address that knowledge is power i think that's the first thing that we need to acknowledge kuti munhu kana achiziva eh, ane power and anokwanisa kuchinjiruka eh, zvinongochinja eh, bit by bit kwete eh, at one go saka i think uh, to kuramba tichingowedzera the issue yekungopa vana information yavanenge vachida at that particular moment eh, zvinotibatsira kuvatevera kumasports maactivities avo eh, avanenge vachiita kumasports vari pano parugby mongouya motaura navo eh, sezviri kungoitawo venaki nevesafedzi zvavauya kudai vari kudzidzisa mayoung people on zvinhu zvakasiyana siyana mm -hmm. kukwanisa kuti mutiudze nezvehiv even kana vabereki vedu approaching them and kuti vanyatsonzwisisa kuti hiv yakamira sei and hunge vachinyatsonzwisisa kuti hiv haichaurai munhu ane hiv anotokwanisa kurarama kukunda munhu ane bp kana kuti abatwa shuga nhasi asi tese tiri kungorwara also nyaya yemateachers kuti isusu mateachers edu kana macoaches mm. vanzwisise iyoyo ishu iyoyi pane paya panonzi kwanzi mwana ari muchikoro ari muclass onzi ah maybe it's a boarding school for example ticha ototi ah vaya veaids yava nguva yenyu yokuti muchinotora mapiritsi that language as well patinenge tichitaura nevana vedu inge ichioneka ichichinja because vana vari kuti it start with us the parents